Chibai ule, Mathematics kan zir leh anga class hmasa lamah khan ten leh eleven trigonometric function tlem kan khawih tawh a. Vaini ah hian class seven te eight, nine, ten tan a pawimawh em em mai. Tin competitive exam in buatsaih mek tan a pawimawh. Algebra to bul kan zir dawn i, Basic Concept of Algebra tih ni a, Middle School, High School kal tawh te chuan kan hria anga Algebra kan zir thin a nih kha. Tam tak chuan kan thiam a, amaherawh chu a tam zawkin kan thiam chiang lo a, kan chawk thiam lo a, tin a tangkaina kan hre lo bawk a, a to bul tak tak kan man lo a ni. Chuvang chuan vawinia uluk deuhin kan en anga thil harsa ni loa tuiawm em em zawka Algebra kan tih hian enge in rilru a lo lang thin le? A then chuan x tih hi kan rilru a lang ang tiraw? A lar em mai a x kan tih hian algebra ah chuan tin uai te pawh a lo ni leh a, Z te pawh lo ni ang a. Bakah chuan A, B, C tih te pawh A plus B whole square tih te pawh kha rilru a lo lang maithei ni. Kha chu kan la en dawn a nakin a. Pawh ni se algebra kan tih chuan one two three tih ngawt ni lo in kan rilru lang thin chu X, Y, Z te A, B, C te a ni. A dik reng a. Heng ho hi variables kan tih kha a ni. Number an ni loh a, variables an lo ni ta a ni. Zawhna pawimawh deuh mai a awm a, algebra thiam cheng tur hian a nihna takzuk hrefiah tur hian zawhna kan siam anga hmasa berah hian a lian zawkin lo thlang dawn a ni. Which one is greater? Tih aw tawi zawngin ziah mai le a, greater. 5x or 3y. 5x nge 3y hi lian zawk tih hi zawhna hmasa ber lo ni ta ni. Hei pawimawh khawp mai an ngaihtuah a chhin teuh le second nga chungin 5x nge 3y lian zawk. Naupang tam tak chuan an han en a 5x tih in chhang thin a ni. 5x te chu tam ang chu 5 a tam zawk an ti thin a ni. A awm ve hle mai a. Three uai a tlem zawk han ti mai thin in rilru ah second hnih khatan chhang nghal thin a. Amah rawh chu ngaihtuah tur a awm leh ta ni. Five nge three lian zawk kan ti nih loh nia. Five nge three lian zawk tih leh chuan five phi lian zawk a dik mai a. Amah rawh chu tunah chuan five x nge three uai lian zawk kan ti a ni. Tinge kan ngaihtuah tak ang le? A lian zawk khi a awm em? A hriat theih loh nge a hriat theih tih te kha a lo ni ta a. Tihian kan zawt ta cheu ni, five X ti chhang kha intam in ka ring a, in rilru in. Five a lo nia, X a lo nia tih hian zawtna hi han sawi fiah ta ila. X hi kg angin kan dan aw. Vuksa kg nga nge? Tui no thum tam zawk tiin zawhna zawt ta chau ila, vawk sak e, zing ange tui no thum tam zawk? In chhang thei lo mai thei ang tiraw? In ngaihno kha, in ngaihtuahna kha rawn buai dawn a ni. Ka tiang chiah kha a ni, five X leh three Y chu thil in ang lo, matter in ang lo a ni tlat mai a ni. Khe zing ange no thum tam zawk tih kha chu a chhan thei loh ang khan a hriat theih tlat lo a ni. A property in ang lo a ni, a nihna in ang lo a ni maw? Kha kha hriat tur a ni. Chuvang chuan five x three y kan han tih hian ziaka chawksa tliah mai lo in a nihna tak hre tur in kan chhui chiang dawn a ni. Aw le example lo pe ta ila illustration ah hian chiang zawk in kan rawn en dawn a ni. Number one ah min ziak teh ang. Aw tete aṭan kan kal ang a. Five plus three hi eng zat nge ni? Hria chian kan duh vangin aw te inhen ṭan teh ang. Five plus three kha eng zat nge kha? Kan hria em? Chhut ve ngai em? Eight a ni mai ni tawh rawh a, five plus three chu eight. Kha kha kan thiam vek a ni. Class five chin tawh te chuan Class three te pawn thiam ang chu. Amarawh chu Algebra kan zir dawn lai hian kan kal hret hret dawn a ni. Engtin nge ni thil a lo danglam? Ngaihtuah ngai enge lo awm ta tih kha kan en chho ang. Ni leh ti hian in en leh teh ang le. Tuna ka rawn sawi ang deuh in five kg plus three kg. Kg nga leh kg thum mi belh khan vawksa te pawh lo ni ta se tiraw? Kan tir nan a awlsam a. Vawksa kg nga leh vawksa kg thum mi belhin eng zat nge kan hre vek a ni. Kg riat vawksa kha lo awm dawn a ni. Tinge kan belh mai theih kan tih chuan property inang a ni maw, matter inang a ni ta a ni. Heta kg leh Tui ka tih ang kha ni lo a, kg nghah leh kg thum chu kg riat a ni mai a ni. Dangkal leh Chinila five cm plus three cm nge zan nge a ni ang? Hei pawh i kan thiam nghal in ka ring. Hei a inang leh ta a ni. Centimeter tihna a ni a, centimeter ve ve ni vangin five centimeter a three centimeter kan belh chuan eight centimeter a lo ni mai dawn a ni. Umm. A har lo a ni tiraw? Thil in ang chu direct in kan belh nghal thei a ni. Chutiang chiah chuan variable kan tih x te y te z te a dang ho pawh kha an lo hmang ta a ni. Heta centimeter centimeter tih eng a dah reng lo khan variable kha an rawn hmang ve thin ta a. Tunah hian kan en dawn a ni. Five x plus three x tih in dah ta ila. Na chinah five x plus ah, five x and three y kan compare a theilo kan tih kha. Hei chuan en ta ula five x plus three x a ni ta ni. X a ni a hei x a ni bawk a ni. X a nia X. Thil in ang a lo ni ta ni chu property in ang maw? Chu mi ni chuan direct in a belh thei ni he in ang chiah chiah a ni. Five kg plus three kg i tih ang chiah khan maw? Eight kg a lo ni mai ang khan five X plus three X a nih chuan hei kg ang ah khan ngai ta ula X hi kg a rawn en tir a ni tunah chuan te pawh ti ta ila hriat awlsam nan. Five kg a three kg ber chu eight kg a lo ni ang chiah khan x form in a rawn ziak a ni mai a, five x a three x ber chu eight x a ni. Aw har lo tiraw five centimeter plus three centimeter chu eight centimeter tih ang chiah khan mai hi in ang a nih chuan a tawk a ni mai chuan eight x a lo chhuak ta a ni. Khatiang zel khan five uai plus three uai pawh eng zat nge ni ang? An in ang em? Kan belh nghal thei em direct in tih kha pawimawh em em a. Five uai ah three uai belh chuan uai ve ve ni in an chiah vang hian. eight uai alo ni mai dawn ni erawh five centimeter plus three centimeter chu eight centimeter ka tih ang deuh kha ni mai kal dan chu thil in ang chiah chu direct in a belh thei tih kha lo hre reng ula Chuan question aw example number six bel leh lawk ang ho hi ti hian ala kal reng a number six ah kan en leh anga enge kan lo hmuh dawn le. Five KG an dah nawn leh lawk nia plus three centimeter an dah teh ang. KG nga leh centimeter thum han belh dawn teuh le. A harem a sak ta tlat mai tiraw, thil in ang lo, property in ang lo a ni ta a ni. Chuvang chuan belh thei tlat lo a ni. Five KG leh three centimeter chu i belh thei lo ang, belh thei miah lo a ni. Chuvang chuan belh dan a awm lo a, i ziak leh kher duh ni chuan i kual thu ah hian a ngai chiah hian five KG plus three centimeter. A ni ringawt mai ni. Hei chu entir nan hriat fih awlsam nana ka rawn zir mai mai ni a, hetiang hian an ziak tam kher lo a. Chuan kan duh lai ber point ah kan kal dawn ta a ni. Hei pawimawh anga five x plus ṭhi uai. Han en tau la belh thei em le five x leh ṭhi uai hi. A hmai kan sawi tawh a ni, thil in ang lo chu kg leh centimeter pawh a belh thei miah lo ang khan x leh uai pawh hi variable a in ang lo a ni. A in an loh kha chuan kg nga leh centimeter thum belh tum ang mai khan hei pawh hi harsa dawn a ni, a dik thei tlat lo a ni. Chuvang chuan a belh thei lo a ni. Kan belh thei lo a, 5X leh 3Y belh chu a hran pahin a lo chhuak thei lo a. Amah vek 5X plus 3Y tih hian i duh chuan i ziak leh hmai ang tah hian a belh thei lo a ni. Aw, a ziah khawm thei a, amah erawh chu belh tak tak thei lo a ni chu. 5X plus 3Y tih kha chu lo belh tum miah lo ula then te chuan. Ni awm deuhin five leh three khan belh ve deuh a eight, x leh y te an dah tlang a, khatiang chi kha ni lo a ni. Belh tum loh tur a ni. A add theih loh mi ang chiah hian a sak a ni. Kg leh centimeter ang chiahin sak a ni tih kha in lo pawm dawn nia. Kha kha kal dan chu a ni. Kha kha to bul a ni a, kan hrethiamin ka ring a. Khami tang khan addition te subtraction te lo chhuah dan kan en leh ang a. Multiplication te pawh la awm a, mahse kan khawi hman lo ngawh vawiinah chuan addition leh subtraction kan en lawk dawn a ni. Tuna mi kha hre reng ila, 5x plus 3x chu 8x, 5x plus 3y chu a theih loh, a belh tak tak theih loh tih khan vawng pawn mai ula. Chuan addition of algebra maw?

Hei kal mai anga. 5 uai leh 3 uai pawh i hre tawh a. He property dang ang deuh lo khan lo ngai ula centimeter te pawh kan dah kha. 5 centimeter plus 3 centimeter 8 centimeter ti khan. 8 uai. A in an avangin kan belh nghal thei a nih chu. 5xy plus 3xy hei engzat nge aniang hei belh thei em tih kha pawimawh a ni five leh three chu kan chhi a a bula mi variable te khan pawimawh em em a ni xy x in two y tihna lo ni a x leh y lo awm tlang a hemi chin hi enter a ula. lai chin hi en leh ulai a in ang chiah em tih kha pawimawh a ni mai hundred percent a variables i a in an chuan a belh thei tih na a ni mai x y tih ni atain x y tih ni a dik teuh mai draw hei x y hei x y x y a ni chuan five kg kg tih ang kha a ni mai A in an thlap kha chuan in ang lo te chu kan sawi kawp thei lo hrim hrim a nih kha. Chuvang chuan a in ang thlap a, hei pawih awlsam takin five leh three kha i bel anga eight a lo ni anga xy, xy chu a represent tu kha a ni mai a, eight xy i ti mai dawn a ni. Harlo tiraw? Khatiang khan in ang apiang kha a bel thei a ni mai. An en ula awlsam dan chu mam erawh chu ziah dan chi hrang hrang component te a awm a, an ziak ve ang a, five x square plus three x square dah leh aw. Hei pawh i belh thei em le? I en tur ber chu variable te kha a inang em? A component te nen a inang thlap em? Component kan tih chu power kha a ni tawh a, x square a ni, x power pahnih a awm a tah hian, tah pawh x square. An en leh ula in ang thlap em hei leh hi eng kan ziak anga x square tih ni mai a hei pawh x square a in ang chiah chiah a ni a in an chiah chuan belh mai tur a ni aw a five leh three chu eight a ni a dan enge ka ziah ang lai tam takin an buai phah thin a x square dah mai tur a ni hei hei hi chu Puntira, multiply a, power four tih ang chi te emaw kha a ni dawn lo a ni. Inchhinchhiah thei dan tur chu hei hi thil dang angin ngai miah loh ula hei hemi hi an ziak chiang deuh ngai hi. Tih kual ngai lo a ni addition leh subtraction ah hian. Hemi ka kual khung chhung a mi ve ve hi awlsam thei ang ber ngaih tur chuan a lo in ang a nih chuan hei kg a ngailo ngai nih chuan hei kg a ni mai. Five kg plus three kg tih ang khan a ni tho tho a nih chu. Thil dang de ngai tawh loh tur algebra kan tih khan variable hmangin kan represent a ni mai. Five kg plus three kg chu eight kg ni mai aw kg kha x square in an represent tihna a ni mai tur chu mah chuan inhriat thiam theih nan. A in an thlap avangin a ngai chian ka ziak ang xql. Explorer thil dang tah hian zih awi miah lo nih chu. Chu leh chu hi ka belh hram lo chuan tih ang chi kha ni lo ni. A in an thlap chuan a ngai ang che a ziah luh tawp mai tur a ni tah hi chuan belh khawm unit a ngai ngai ang kan tih kha. Tah pawh xx a ni x kan dah mai hei kan belh tawh lo a ni tiraw. five leh three lai chauh kha i bel ang a hei chu in angin centimeter centimeter tihna a ngah lek i ngai ang i zuk ngai awlsam dawn a nih chu har deuh a ngaihtuah tur a ni lo a ni mathematics rel ngai ang hi tiang khan a lo ni zel dawn a number five ah han pe leh chin lawk ang aw. Min hre thei meng chu mai kan ziah hnawk deuh a. Hmm. 5x square y square plus 3x square y square a lo thui ta deuh te rawh lo hnawk ta deuh tam tak an buai tawh thin ni marok chu hei iana Plus sign a ni, add tur ang a ni. Belh theih chuan belh rawh, add theih chuan add rawh a rawn tihna a ni mai. I check a uluk deuh in variable chin hi i check a, a in ang thlap a ni tih chu hmu chhuak i tirh aw, x square into y square, hei pawh x square into y square. He ziak thui deuh a ni mai, hei aithui pawh an la ziah theih. A in an thlap chuan a tawk a ni mai a ni, thil dang ngaihtuah a tul lem lo. A lo inhan thlap chuan hemi hian thil pakhat a entir a ni mai, kg kan tih tho kha, five kg plus three kg tih mut tho khan a ni char char a ni. I belh mai ang, eight kg kan ti leh mai dawn a ni. Kg chu tun tumah chuan x square y square ang khan a lo lang mai. in ang thlap, za za in ang thlap erawh chu ngai ni awla hi lo in an thlap avangin direct in kan bel leh mai. Awle chhun zawm lei la. Example pahnih khat chu la pek a la ngai anga addition ah hian ka leh lawk ang aw. Kan man thiam zelin ka ring a. Number six a inziak leh lawk teh ang. X, Y kha kan uar a, variable dang zawng in pe ve thin ang aw. Five A, B, C plus three B C A a a B C tih khan thil dang a ni chuang lo X Y Z tih nen khan a inang reng a nia kan hmang tam ve theuh a nia textbook thenkhatah phei chuan a lo lang tam zawk a a belh thei em tih kha hei a tur ang khan a rawn ziak a a thei em tih kha ingaihtuah lengah. Eng nge kha kan condition neih kha a theih tur chuan cent per cent a in an thlap a ngai variables ho kha an chhin ula a b c a into b into c tihna a ni mai a b c a pawh b into c into a a inang thei ngem a b tih leh b a tih te hi inang thei em thil rel rel a Hei multiply a lo nih si chuan chu three zar tih leh three chu zar tih chu inang reng ang tiraw six tih ang che khat a b tih leh b a tih hi inang a ni mathematics ah chuan multiply a nih si chuan ang chuan a b c tih leh b c a a awm kim vek chuan hei a awm a a tiraw power one a nia hei Mai zia lo chuan uan. B awm a, B. C awm a, C. Maw? A pakhat a awm a tah hian pawh ar uan. Pakhat, B pakhat, B pakhat, C pakhat, C pakhat. A inang thlap mai ni hemi hi hemi chin hi. A inan thlap kha chuan a tawk mai ni. Laia position a kha chu pakhat vei lamah pakhat ding lamah an lo insawn tih kha chu A pawimawh lo a ni ta hi chuan awmzia a nei pha lo a nih chu. Chuvang chuan inang thlapa kan bel leh mai ang, Eight times of ABC. Ni duh chuan BCA zawk pawh i ziak thei tho a, mahse ABC hi thil ziah danah hmasa zawk a ni vangin a mawi zawk a, mawi zawk kha kan thlang mai dawn a nih chu, Eight ABC a ni mai. Tiang khan in ngaihtuah thiam zel ang chu maw. in ang ani mai a har lo a square b square c square te pawh han dah leh la ṭhi eng nge niang c square a square b square te han dah leh teh point ang thlap lo maw a pahnih a awm a a pahnih b pahnih a awm a hei b pahnih. Si pahnih awma si pahnih a inmultiply a, a inawm tlang a, a inang thlap a ni. Chuvang chuan eight a square b square c square kha kha lo ni leh mai. Khatiang zelh kha a ni. Erawh chu hei hi en leh ta ila, five x plus three y tih tak mai nat ina kan sawi kha. A inang thlap em le hei hi, hemi chin hi x kan hmu uai. A inang ta tlat lo a ni hei, a inang lo tawp mai a, belh thei ta lo a ni. Kan sawi tawh five KG leh three centimeter belh ang, belh tum ang mai ni. A belh thei lo vang hian hei tih ngaihna a awm lo ni. Aina an in ang thlap lo vang hian a belh thei si lo a ngaiin kan ziak mai ang e. Aw! Hei belh tum kha sawt lo, five x plus three y tiin ka ziak mai. I chhinchhiah bik te a ila. Nine-a hian en la ila. Five x square y plus three x y square hei hi a belh thei dawn em le kan duh chu in ang thlap a nia in check ang aw hei x awm a y awm a hei pawh x y a in ang hle mai pawh kan ti mai thei a mahse uluk deuhin kan zuk chhut ang a x hi tah hian engzah nge awm pahnih awm a ni tirh aw power two tahin x engzah nge awm Pakhat chauh awm a ni. Chu inang ta lo nghal phawt a nih chu. Sen par sena inang ngai kan ti si. X pahnih awm a tah X pakhat. Tin, hetah hian Y pakhat a awm a, tah hian Y pahnih. A inang lo ta zel a ni. Chu tiraw inang lo nuai mai. Inang thlap tur a ni si a hemi chin hi. A zat, a power zat, component zat nen kha. A inang thlap lo vangin a belh thei miah lo hei hi aw. Then chuan an ziak lui a ei ten dah tih hian an siam rem kual thin a, belh tum loh tur thil in ang lo kha la ni tho tho. Kg nga leh centimeter thum belh tum ang kha ni tho tho tawh a ni chutah chuan in ang lo nana na kha chu. Chuvang chuan a belh thei lo a, a ngaiin 5x square y plus 3x y square ngai ang chiahin ka ziak leh ni mai hi quarter ka lo dah tawh sia belh thei lo chuan ngai angin kan ziak lut mai ni tah hi chuan pakhat dah leh chhi dang all numbers tena five A, B, C, Number dang kha thlan thei thauha five leh three hi kan lo ti tawh lak lo, kan kal ta char char mai ni chu. Three, B, C, hei hi e add thei em le, belh thei dawn em? Kan en ang a, a inang thlap loin a hriat thei ni rawh kan mitin kan zuk hmuh mai hi an lai hi thui deuh hei tawi deuh a. A awm a, tah hian mahse tah A awm ve miah lo a ni. Chu inang ta lo hrim hrim. B a awm a, B chu a awm tho a, C pawh a awm a, C lehlamah pawh a awm a, amaherawh chu A a awm ve lo a ni. Chu cent par cent hi inang ta lo. Chutiang chuan a belh thei loh niin five leh three belh thei lo a, kan. FABC plus three BC. Aw, hetiang hian example tam tak kha pek thei ni, thil in ang chiah kha chu i belh thei ang a, ang chiah lo kha chu tlem te in an lo pawh khan a belh thei dawn lo a ni mai. Chu chu algebra tawh bul tak tak a ni a, thil belh dan. Tawi te in subtraction hi kan ti leng a, in ang deuh chiah vang khan kan ziak deuh pawp pawp dawn ang a hei khi chu. Engmahni in rawn chhui thiam tawh mai dawn a ni. Subtraction maw pahnihna a subtraction hmuh theng chu ma subtraction of algebra ti mai te ang hei eng textbook ang e awm point ti mai thei a 7 nge 8 a nge 9 a kha tiang zong khan chhut angai chuang lo ni chang kai vek do ni Class ten tan te, tin pass sawh tan te pawh a tangkai vek mai exam tur tan kha. Chawna tak tak chu nakinah kan la en anga rem chuan. In en leh teng aw. Subtraction ni tawh tian 5x minus 3x. Chu hriat theih anga tirh aw 5 minus 3 chu 2 ni mai a. Hei alo in ang a hei pawh hi. 5x a 3x i pai chuan 2x tih hria ni. Tiin a la chiang leh zual, a khat tawk khan han sawi leh thin ula, enangmahni ka inhrilh nawn ula, 5 kg ah 3 kg ka paih chuan 2 kg ni mai. Engkhan han chiang thlap mai ula nangmahni ah. 2x a ni mai ni. U Aizawng pawn tiraw centimeter nge kan tih kha ka kan teh khin na mai mai nia vaw inni bik ah ani tak tak e tih na nilo five centimeter ah three centimeter i pai in two centimeter ka tiang chiah khan two uai thil in ang thlap anih chuan a paih thei dawn tiang khan i kal zel ang nakin ah pawh kan ziak seng lo ang nachin mi zawng zawng pawh kha kan ziak thei nga five x square y square minus three x square y square In en leh a subtract thei em tih i en a, a inang thlap a ni tiraw hei, i inang thlap a ni, x square aw a square ve ve awm a, a inang thlap chuan i paih thei em, five a three paih chu two x square aw a square kan sawi fi a, thui lutuk tawh lo ang, eight ah khan inthiam vek tawh hi chu paih a ni tawh mah, inang thlap avangin five kg ah three kg ka paih a two kg tih ang lek a ni, awesome deuh ngaih duah tur a ni, chuan a inpe leh chin teh ang five xyz minus 3zxy te han ti la, hei an ang thlap em? X pakhat a awm a, y pakhat, z pakhat a awm ve ve a ni. A order a kha a rawn ziah dan a kha a rawn hrang a ni mai position kha. Hei hian tih buai chuang lo a, a in anthlap avangin i painga five a three paih chu two xyz i dah mai ang. Tia zel kha ni mai five e square b minus three a b square in pai ve don sin te le pai thei don em ti kha chu pa tur ani hei hei ena kai nang lo deuh hlek in a lang thei ni a pahnih awm a ta pakhat Tah bi pakhat awm a tah pahnih chu in ang lo ta e paih thei lo e i ti ang a, in ngai chiah hi in ziak mai ang five a square b minus three a b square hi chinchhiah bik ta ila. Dang pakhat pe leng aw. Enge an indu duh dan kha insiam ve thei ni hei hi chu ka tia inang thlap thlap a tih kha ngai chuang lo a number dang daih te pawh inziak thei atah hian nine a four paih te pawh inti daih thei a induh duh inziak thei ni se five leh three hmang lo lawng aw vain chu nge ni inang Nge in ang lo in duh ta hian in ang lo zawk nge kan siam dawn nge ni? Kan in duh duh dahin ti ve thei a, in rawn en zel mai dawn hi chu. 5AB ah 3AB tih ang a, i paih thei em le. An en ula, tah hian variable pathum awm ata pahnih te rawh. C awm ata awm ve lo ni. E inang thlap lo. Paih thei dawn lo ti mai anga. 5abc minus 3ab. Khan alo ni mai dawn ni. Ole homework hran pa mawiin chawh tur kha siam lo mai la. In rawn chhui in nawn leh anga ti hian. Addition leh subtraction kan zir tawh a, multiplication ah khan a lo dang ve hret dawn a, kan han en chho leng a. Vawiin a kan zir hi chu thil harsa zawngin ngaihtuah lo ula kan han khaikhawm nah chuan ka sawi angin centimetre nga a centimetre thum ka paih chuan centimetre hnih tih ang khan i zuk hre lek ang aw, belah pawh Five kg ah three kg ka belh chuan tih ang deuh khan zuk hria la tawk a nih chu. Chu chu variable hmangin thil inang chiah hmangin an lo an rawn represent thin tih kha kan hre mai ang a. Chuan multiply ah engtin nge lo dan tih te dang kha kan han en leh ang a next class ah emaw rem chuan. Tikhan algebra kha awmzia kha kan man ang a. Kan buai tawh dawn emaw lo a ni. Exercise tete chawh thiam chawk chawk ang kha ni tur a ni lo a ni. Chuvang chuan miin five x nge three uai tam zawk tia zawhna a rawn zawh chauh pawh khan rang lutukin second hnih khat lekah tam zawk a awm chuang lo, a chhan theih lo maw, a matter a inang lo, tam zawk a hriat loh inti tawh mai dawn a ni tih khan inthiam ang a. Chu chu algebra chawlhbul tak tak a a o b a a b c kan tih ang kha lo ni hemi hre lo a lo chawk ve a thiam naw naw si thui tak lo kal hin awm a chu chu pawih em em mai a x y kan tih kan tih hi kan hmang nasa dawn si a nakin a ka class ten nine ah te pawh hi chuan father sage son sage tih te x y a tam si a. Tihian hupur loin an an ulh a, tam tak chuan X leh Y nih hian kei chu ka buai vek tawh thin an ti a ni. Five leh three belh hi chu ka la thiam ve mai a an ti a ni maw? Five leh three belh hi chu ka la thiam ve mai a, X leh Y awm hian ka buai vek tawh thin an ti a. A dik ve chiah bawk a, five leh three eight chu har an ti lo a, X a awm khan ka buai tawh thin an ti a ni. Hre tuna kan sawi ang khan 5 kg leh kan kan sawi ngun ta em tero 3 kg i belh chuan 8 kg a ni tih kha han manna chuan x a awm mai buai chiang na tur kha awm lo a ni maro chu a mak ve khawp mai a second tlem te kan sawi leh duh chu kan khar dawn ang a A dik chiah a ni, five leh three bel eight kha chu awla x a lo awm khan rilru ngaihtuahna kha a la bo ve thei theuh a ni. Buai phah vek a theh nghilh pah kha thil awm ve thei a ni. Thil kan hmuh than leh kan ziah than te mihring chuan kan chhinchhih awlh em em mai a. X, Y kan tih kan tih te, A, B, C kan tih ah hian notation dang hi han hmang chhin ta ula rilru a buai ve nuaih duh a ni maw tah hian. Xi ah te hian eng nge eng emaw han hmang ta ula five s tih ang te hian s square m te han ti ula ah five s m square emaw s square m vek pawh khan dah ula tuna ka sawi kha in thiam chian chuan in belh thei thung a marawh chu X khuir y tih ai chuan S khuir M te han tih kha chuan a har hmel ta bik em em a ni. Kan hmuh ngai lo leh kan hman than lo kha chu a lo lar lo kan ti dawn nge a ni. Rilruah khan a lo lang lo ve a, chuvang chuan hriat mai kha a har ve a. Chuvang chuan word problem a lo awm pawhin let x be, let y be kan tih reng mai hi maw, x be, let x be, let nxy be kan tih hi. Kan hman thana hi hman ve ngai a ni. BSc, MSc a te pawh thil reng rengah khan harsa kha kan zuk hmang chuang lo a ni. Rilru in x leh y hi lo hre lar tawh a ni. Ka te pawh kan hre tel zel ta ila, kei mahnia pawh a tha tho awm mai. Mihring rilru hi enge a ni a lo chak tawk lo lo nghet lo ve em em a thil la thei hnilh tam thin a, thil zawng zawng hi hre thei si lo mihring hian. Chuvang chuan X leh Y te hi kan lo hmang chang tawh a khawvel in A B C nen tih hian khawvel awm chung chuan kan hmang kan hmang zial tawh mai dawn a ni, a bak chu ti ngai na vak a awm lo a ni, kha ka lo hre tel bawk ila a tha awm e, Levin ah chuan duh tawk phawt ila lehpek ah kan lo let leh dawn nia, awle lawmawm e.